Бу иннинэ алта сыллааҕыта, алта сыл эбит аасыкка бу таксиннан биир манна постоянно миигин Сунтаар Бүлүү бөлөх улууһунан иитэ сылдьыбыт таксиһым аҕалла бээбит. Онно этэр, оо, дьараатта бүтэ сылдьыбат аҕам эн ими сүтэрдиҥ диэ хардалаһар. Анна саамам дьөлү сүппүтүм диэн дигинэн үчүгэй. Икки тыһыынча уон аҕыска төрөөтүм дии. Ол аата уон сэттэҕэ, уон сэттэҕэ сыдьаарам манна Ньурба городыгар командировкаҕа дьаарым беременнайбын билбитим. Я родила 44. Мне сейчас 50. На самом деле, ну, я надеюсь, я выгляжу хорошо. Да? Все. Вот, ол иһин, например, бу именно клеточное питанияга бизнес. Бэм ИПБ финансиспын инэ гынан я бизнес ориентированный человек походу сөп. Онон бу кулууп үлэһиттэригэр бит дойдулаахтарбар диэхпинеп Уонна бу кэлбиккитигэр барытыгар махтанан туран бүгүҥҥү информацияны иһиэхтиилэрдиэм ඈ. Онтон бүтүүтүгэр эһи вопростаах буоллаххытына тугу ыйытыаххытын баҕарар булар чугас дьоҥҥутугар табаарыстаргытыгар баҕар анаан-минээн билэ кэлбиккит буолуо ону ыйытаарын кыбыстыбакка бэйэ бэйэ дьоҥҥо бартын тугу билэрбитин этиэхпит сөп Иннэ гынан бу биһи бүгүн кэпсиир информациябыт Сибиирия диэн буолбатах именно бу бэйэбит дойдубут туга диэххэри айылҕатын натуральнай продукциятыттан оҥорон биһиэхэ бэйэбитигэр сыһыаннаахтык оҥорбуттар сэ аны мин кратсиккиятыттан кратсик этиэм бу тугуй диэн баҕар туох диэн ханаллар дьоннор бары билигин били сетевой ньыманнан ди үлэ барыта ди дьон ыҥырыыннаан иһин ол иһин бары оннук курдук туохтаана о дьэ дьон ыҥырабыт туо дьэ эмиэ онно туох эрэ пирамида ду туох эрэ буолуо дии саныыллар ол иһин мин эһиэхэ сразу этиэм бу как ваше это создавалось Бу интернет билиҥҥи үйэҕиттэн бары маннык тахкыттар. Көтөҕөн эрэ, ким yaa хуоҕой? Лигити көтөҕки, у кого нету? Туох хуоҕой? Бу, телефон. Көрдүгүт бу манна түөрт даҕаны биэс, уон, уон, уонтан тахса почти уон аҕыс киһи бар. Уонна биир даҕаны киһини телефона хуох киһинин көрөр эппит. Ди, ол аата телефонна мыыннар улуннулар. Ол аата бу билиҥҥи биһи кэпсиирбит актуальнай до диэн. актуальнай батта кини аны сүрбэ туох диэн мин например бэйэм саха сириэр олорор боламмын россияҕа аан дойдуга кэрийбит киһибин ораторскай психологическай сетевой дьонун арарга үөрэми киһи турабын для этого я потратила энную сумму денег шестизначному времени. Э? и времени, потому что киһи барытыгар үөрэхтэннэҕинэ иһи бары иһин биридэлэххин полу бэҕит ди ол идэҕэтин баһылаабыккытыгар знание уонна практикабыт да бастаан теория ол кэнниттэн үлэлээҥит баргын узнайоти ди теория тугу да биэрбэт на самом деле ди ол курдук мин эмиэ практикамнан барытын

засунуть себе в карман. Они всегда там были, олороллор. То есть без них передать даже наследственно не мог, потому что оҕолорун барыларын үөрэппэттэ. Нэбэ биһи оҕолор бутун иитэрбитигэр бэйэбитин көрөннөр үөрэнэллэрди оҕо иитиитэ, бат оҕо иитэр дьонно баалар да манна воспитательлар, учуталлар бааргытта. О, вот, оча меня терим сеппаттади. Вот, ити курдук, бизнескэ мионнук эн оҕо эрдэхкыттан ол же маҕаһыынын, ол же торговый центргар оҕоҕун ииппэтэххинэ, бу оҕо эн үлэҕин ситэри дибэт. Потому что он не привязан к этому. Өйдөөтүнти. Һэ, ол иһин бу Андрей Артурович аһаан бастаан мин икки тыһы икки хыллааҕыта икки тыһыынча сүрбэ үс так э сүрбэ икки сылга истибитим ол иннинэ миэхэ кэпсиир этилэр но я родилась сорок четыре и пополнела миим манныгынан билэллэр ньурбалар потому что я тогда когда приезжала я была такой же хэм только эмэхэм онно буутун улахан этэ билигин хүтаалбыт билигин көрдөхтөрүн бара ону иннэллэр биһиите эмэхэҕин ону бууту сити хоа диэппин наха сөхтүн диэн онтон киирэллэр һэ били урут билбит дьоннор А те, которые меня знали вот такой, тоҕуһан киилэлээхтэр, они миин көрөм ол таксини көрө-көрө хаддахтаана үөрэммэтим эн сырыйгар дии кини миигин эттээхпин билэ э оны көрө өлдөк көрдөхпүнэ ынықтырбыккын диир миигин э кыра баһарайдаммыккын оту тоҕуһан киилэ диэн это сами знаете да оны көрдөрүөҕүм хаартыскаһа Бу дьээдэ төрдүн икки хастаах бу өттүгэр турар Андрей Артурович бу саамни аатырбыт тренин Брайан Трейсриген олох аан дойдуга биллэр именно тезбир баан Amazon итинник улахан корпорациялары салаятчыларын таһаарбыт киһи уонна курьердиир, то есть кинилэр кытта үлэлэһэрэ. Онон ити билигин Сбербаан үлэһиттэрин барда точечнай барда, атыбы барда, Паулуса, даже билигин библиотека киирдэххинэ барда программаннаан, барда били сээкэйдери барда билиҥҥилии. Ити барда программа сетевого маркетинга. Хэп ону барытын иһигэр киирдэххинэ вы должны знать, что это сегодня самый хороший вложение денег. Если вы сегодня умные люди, вы должны вот это услышать.

А он тоже вложил деньги, а дает знания бесплатно, Андрей Артурович. Иннэ гынан биһиэхэ академия успех вместе диэн логотиптаах Success Together диэн английскайды ааттаах, но переводится также Академия успех вместе. Биһи дьоҥҥо сырдыгы уонна доруобуйаны эһэм. Аны логотиппыт биһиэнэ бу икки кынаттаах курдук знакти. Бу биирэ доруобуйа, биирэ финансовай благополучие. Тоотер киһи доруобуйалаах буоллаҕына хаччылаах буолар. Эн доруобуйаң суох буоллаҕына хаччын барыта доруобуйаҕар барар. Эбилэҕэр? Вот ол иҥкини ити икки тугу оруомна тута мин кэнники бастаан үөрэнэрбэр хадьар сөбүлээбэтэҕим бу простой бэйэм курдук билэ уулуссаҕа мин алта соҕотох ийэ алта оҕону ииппитэ ийэм Инньэ гынан мин хоҕотох уолаттар быстара хоҕотох кыыспын ол мин дьээдьэлэр кытта кэссэтэрбэр сразу этэллэр мужской баҕай тугунан чувствуется. Ну, разговор эр хоҕустуу иитиллибиппин, уулуссаҕа иитиллибит оҕоҕун. Ол иһин бэйэм киириим, тахсыым, өйүм, санаам барыта эр киһини кытта чүөчэ буккуллан хаалбыт өйдөөхпүн. Онон у меня чуть-чуть другое видение. Бу киһи не көрөн сразу мен сөбүлээбитим диэн кини именно бу билиҥҥи үйэ мин наһаа мечтайдаатым маннык бизнеһэ бу бар бизнеспит картинкаҕа ол аата эйиэхэ маннык сайт баар регистрация надежда олох наһаа үөрэбин бардым бэйэтэ уже оҥорор регистрациятын оҥорбутта закааһын бэйэтэ аллаан оҥорор батта кини эрэ миэхэ миинэ оҥорор һэ атыттар бары миин көмөлөһөллөрөллөр һэ уонна саамай туга диэн бу икки значок болар телефоҥҥутугар һэ бу маны значок мин настройи гыныам онтон көрдөрүөм һэбнай Бу, например, академияҕа эн дьону аан дойдуга ыыталар ссылкаҕа, кэпсиигин, лечуо диэн, киирэн иһин киирин. Профессиональнай, бу мин, например, эһиэхэ боростуойдуу сахалыы-махалыы кэпсиир буоллахпына, тут есть уже более 18 лет обученные спикеры, то есть они профессиональные спикеры. Аан дойду таһымыгар үлэлиир уонна эдэттэн, кырдьаҕастан тутулуга суох возрастка сөптөөхтүк бу можете учиться и развиваться диэтэ. Бу манна, например, бу гимнаст эдэр баҕайы кыыс, күрбэтинэ да тахсыбыт кыыс, они, она замужем и давно без детей живут. Благодаря вот нашим продуктам она сегодня ждет уже ребенка. Аны бу Николай Турышевтен эр киһи, эр киһилэр оттон баар буоллахтара хаччы баар дииллэр ди, бизнеске эр киһи элбэх буоллаҕына, ол курдук бу военнай, аны кини бэйэтэ бу Вераҕа, Вера диэн ханна баарый? Верочка. Верочка, эниэхэ туһаайан этэбин, у него был очень распущенный, очень страшный туох сүһүөх ырыта. Э, башы торуоскалаах талбита. Сыанаға манный бастаан истеп, уонна кыбыстар. Ему было тогда только 30 с лишним лет. Сейчас он 40-летний и благодаря 6 лет истэклеточнай эпэрээсситэ суох просто тёрдун киилэни бырахпыт эпэддэр мин көрбүтүм Иркутскайга хажан самара хажан просто наха эдэр үчөбба оҕо буолбута а так выглядел он вообще отутугар почти бехуннах дядя билет торуоскалаах и сейчас без операции он бегает так что если вы будете Поддерживаться то, что мы будем говорить, вы будете в следующий раз манна мин оннугар күүлэһиджек. Вот. Ити Надежда Дручинина мин башчы наха бу бастыгын тояранна вдова воспитывает двоих мальчиков, он уола биирэ, он биирэ плесин ааспыт. Киһи кини выступлениетыгар киирдэҕинэ хараҕа уох тахсыбат. Хараҕа уох тахсыбат, тоодьара наха жизненнай тугу ааспыта уонна бу бу манна бу именно манна кэлэн баран кини уон сэттэ сыл уон сэттэ уонтан тахса сыл кэргэнэ барбытын кэнниттэн бу бизнеһинэн бу Андрей Артуровичка таахтыһан она очень хорошо зарабатывает нормально зарабатывает диэххин сымыйа ол иһин кини билигин оҕотугар правильнай уходу правильнай операциялары кынан оҕолоро маннык көрдөххүнэ ыарыһах көтөхтөр көрүҥнэрэ үчүгэй Ол иһин просто бүк кэпсээтэҕин. Уонна бу Виктория Брен диэн ситирииктэр бааргыт то диэххэр дылы сөп. Миин сетевой маркетинга үчүйдэ билэрэ, потому что до этого я тоже занималась, Гриввей боллон, ити интернет-туохтар боллон, барытыгар билэ пока не проверишь, опыта не наберешь вот диэн ол иһин бу виктория брен диэн вот буквально былырын саҥа киллэрдилэр бу спикеры бу именно итинник өйдөөх санаалаах дьон эһиэхэ искэтин кэпсииргитигэр ким эрэ сетевойка инде артыммыт итэҕэлбэт буоллахтара баһаалыста виктория бренга киллэрин киннэни сразу өйдүөхтэр сетивиттар уонна галина ким диэн онтон мин хаастыым

Киһи мечтайдыы, кини хаччыга наадыйбат э. Манна били хаччы-хаччы дьон куппунан көрдөрөр, оны дьон барыта хаччыны эрэ дииллэр, били бастаан киирбит дьонно. На самом деле кини сыала-соруга диэн киһи барыта сөптөөхтүк аһыахтаах, сөптөөх образ жизни, били ЖОЖ диэбит курдук тутуһуохтаах диэн ис хоһоонноох уонна сыала-соруга диэн кини дьоннору барыларын били үчүгэй ханаалаахтык үөрэ көтөһүрүттүннэр диэн ис хоһоонноох. Ол иһин бу кини простой баҕай, үчүгэй баҕайдык тренин ыытар. Неделя иккитэ вы можете все вопросы у него спросить. Кини бэйэтэ бу астары барытын амталыйан, формулатын суруйан бартын бартын бэйэтэ оҥорбуттуга. Бу барыта астарбыт. Ол иһин кини, например, ыарыылаахтар ыйыталлар, бу маннык онкологиялаахпын, маннык туохтаахпын, оннук туохтаах, мана иһиэхпин сөп, хаста иһэбиний идem били эн курдуһана. Барытын прямой эфиргэ среда уонна воскресенье, пожалуйста, задавать. Сэр, ити крат ситинник кэрсээттин, билигин саан түсүрүн туохха туохта били браас курдук буола битебитим дин. Биэхэ профессордар бааллар, академиктар, бу, бу барыта продукция кие ахыр аха. Э? Ол аата дьоннор, когда начинают это рассказывать, они боятся. Бу киһи хайда эрэ буоллаҕына иэдээн, не дай бог бу эрэ буолар мин буруйдаах буолабын диэн ити биһээ манна олорор. На самом деле, мои хорошие, я хочу вас обрадовать. Тот человек, который пришел и нуждается нашему продукту, он уже себе, себе все испортил. Доруобай киһи эһиэхэ бу аска кэлиэ буолар. Доруобай туох таха наадыйбат киһи манна кэлиэ буолар. Потому что кини доруобай. Онтон манна киһи атылаһар киһи, ол ааты кини уже бэйэтин билэр, что кини уже заболел и туда, куда надо, уже надо идти диэн. Ол иһин эһиги бэйэҕитин уоскутун мы рассказываем о продукте, который могут вас излечить, который вы испортили организм. Үрдүгүт да ыраастыыбыт. Ол иһин бу профессордар маннык улахан клиникаҕа Казахстаҥҥа Мустафаевтар диэн клиника бар. Сразу это билэллэр. Это единственный по всему миру клиника органа, сохраняющий для женских. Бесплодие боллун, араас женскэй ыарыы боллун куһаан эргийэ бу

сохранятель махтатыт. Иннэ гынан наҕаа убааста булгар, күттэр кини клиникатыгар бири аспытын до операции, после операции восстановления беременным детям бары сиһи олоролор. Ман киндиэхэ клиника атиитаха бу аны точно аныр кини. Маны сиһиттин. Кыыһа бэйэтэ эмиэ оннон гинеколог, профессор, доктор наук Германия үс сыл быһа туохха онкологическай туохха үлэлээбит практик конкретно ол кини естественно үлэ браастар барбыт да сапожник без сапог диэн актыбытса браастарын дьон туһугар үлэлии сыдьаарынан дээнэтэр ойу көрүммэттэр иннэ гынан аллергия үөс суох буолар, туох эрэ уох органнарыттан, потому что күнү быһа дьону эмти ыһыддааран бээлэрэ упущение. Аны балыһаҕа үлэлиир, детсадка үлэлиир, ити туох лаборатория үлэлиир дьоннор бары хлопкаҕа ыддьаллар. Наһараасар. Ыраас түөсэлэр баарбыттар диэн кун. Да суй да суй суй да суй. Ол оннуктар однозначно олох аллергетиктар бололлор. Однозначно

Течение там суток, если вы поедете на такси до Якутска, хана четыре суток итини хыттыахпыт онно уже кэнники сытын билбэт болаалаҕыт, потому что барыта уже клеткаҕытыгар барыта уже питассигына диир. Ол иһэ итинник олоххо биһи олоробут, он тукабытыгар биһи эһиитин быһыы кэлбит. Аны бу аты бүтүннэри этэн аалыккын баҕарабын. Итилэр ити үс улахан баальберис тэбиннэ Россияҕа. Баальберис ити бары билэни. Это сетевой интернет-магазин. Почему она сейчас распространена по всему России? Уонна молодойдар таһаҕалаан бары баальбериска закастыыгыт. Уонна биир эмит киһи баальберистан закастаан баран хаччылбыта дыр. Бааллар да нукта. Уох. Мин бэйэм эмне баальбериска закастааччым. Есть туохтар бааллар? Билиите заказывать? Туохтар бааллар? доставочные точки. Якутский бар, Балбусов бар. Онно кэлэн ылабыт да доставки онно гынан, онно кэлэн ылабыт, үсө кээмэйдээн барамыт сөбүлээбэт төптөрү төннөрүбүтиниги. Итинник магазин биһиэнэ, но еще куч. Почему? Потому что биһиги Дьон маҕаһыыныттан оптом бараммыт баальбириска уураммыт атылаабаппыт. Биһиги аспыт онно эмиэ турар баальбириска, но сыанаттан на два, на три раза дороже. Если мы тут будем говорить о цене, онно эһиги икки тыһыынчаны эбии төлөөмүт ылыах баальбириска. Оттон ылаллар даҕаны дьоннор, жестко ылаллар онтон эмиэ. Но биир эрэ күн туһанар. Ол иһин биһиги бу именно интернет-магазиммыт Эһиэхэ эһи үлэҕитигэр киһи үлэтэ сыаналаныахтаах уонна төлөнүөхтээх этэ. Бу именно интернет маһыыммытын биһиэхэ идеята киирбитэ уже год, год с лишним идеята киирбитэ. Андрей Артуровичка, но мы в течение года всем рассказывали, вот и конфетаны всем давали, кушали, кушали, кушали, манна любая надежда кушала, роза кушала, ити ким

Хамнаскыт хаһый? Бион тыһынча бар да. Кимия бар бион тыһынча хамнастах ким? Бар да. Көтөҕүмэн просто сэмээр бар де манны кини концерт. У кого 70 тысяч? Бар. 100 тысяч. Уже вот. Бітті. Пенсияны беріп барды бары не работа еще пенсионердерге. Чәрі пенсияға бион тыһынча

потому что год я трудилась, трудилась, трудилась, и сегодня у меня две тысячи с лишним магазина сети, икки тыһыынча магазин. Манна биир эмит киһи бар да, икки тыһыынча магазина. О, ити ытар сек күүһэ. Онон эһиги бүгүн миигин хөпкө өйдөөтөххүнэ, особенно бу эдэр, эдэрдэр, эһи бары эдэрдэрги. Не имеет значения, вы брюнетка или блондинка.

олохпут үчүгэй буолуохтаах. Эһи пенсияҕытыгар башы үөрэ көтөйдө. Мин пенсионеркабын миэ барта тиийэр. Баҕардыгыт Москваҕа көттүгүт, баҕардыгыт Дьокуускайга бардыгыт, баҕардыгыт манна кэлэҥҥит заалылан барыгыт рассказали людям бесплатно. Да, что это? Что вы хотите, то и делайте. Ол иһин мин бу бизнеска эһигин барытын Э? Үс неделя иһигэр я заработала 5000 долларов, даже больше. Э? Неделя и я хамнас.

Итинник можно. Можно через какашечную, чтобы это видно. Вот он уже киллера. Только будет но кыратык налоговый. Химби налоговлар была. Россияга налог төлүүбүт ба. Химби. Ол эрэ бар нюансата. Барсыбаты. Биенер магазыммыт алта направлениенан үлелиэгэ. Бүгүҥҥү күҥҥэ биһи эйиэхэ кэпсиэхпит Иваны уонна аптеканы эти эми бэйэн этиэйдиэни хаайда бартын бэйэн этиэ оҕон барахха Ида аптека һэ экодом диэн бары сууйабыт тарыыбыт онтукабыт барыта биһиэнэ экологичнай буолуохтаах уонна экономнай диэтсэ дальше заправка мин итинник бу ньурба улууһугар ити заправкам күөлгиир диэн таблеточный тугун бүтэҕэ Нюрбалар наһаа сэргээн тутталлар, тыаларга тиин тутталлар, трассаҕа сылдьан особенно, һэ, потому что у вас газа нет, барда бензин. Һэ, ол иһин бу эһиэхэ тутталлар, дальше косметика, отто бары красавысалар олорубу кэлэн иһэр восьмой мартаннан, баргытын эҕэрдэлиибин, уох буоллаххына эҕэрдэм уже кэллэ диэн ханаарын, сэ, ол онно биһиги возрастом должны быть красивее, не только духу, душевно, да, и внешности һэп ол онно сыһыаннаах биһи косметикалаахпыт сеп эмиэ маннык кремнар буолбатах барыта внутренняя клеточная косметика сеп и плюс инвестиция онтон инвестиция диэн тылыга кыратык тохтаан ааһыр есть сейчас люди которые прогорели очень много компаний э? ол мы компанияларга төбөөх Хотели вложиться по-большому и взять большие деньги. Чэ, итинник инвестиционнай проектар наһаа элбэх проектар кэлэн барбыттара. Особенно Ньурбаҕа, мин билэбин. Да просто оттон, конечно, бааллар ылбыттар. Уонна киһи хомойо, оннук ылбыт дьоннор баар буоллахтар, у вас уже тут болезнь сердечки. Хочется также заработать и быстро ничего не делать. Оннук туохтаах дьоннор наһаа элбэхтэр, ону биһиэхэ инвестиция не для этого создана, а для того, чтобы ваши деньги сэкономить. Ол аата эһигитин грамотности финансовый үөрэтиэхтэрэ бу манна. Эһиги бүгүн, например, миэнэ, допустим, ол 200-300 тыһыынча ылбыппын, мин сразу bir gün ihire букканам. Итини Оттон кырдьыком, ох гынам. Икки бөлүөні ыллым биир күннээх ох гынар. Потому что у меня нету грамоты. Дьэ ол иэс биэрэбин, дьэ ол иэспин төлүү барабын, дьэ маны ыла охсобун, маҕаһыҥҥа киирэн ылыа охтаахпын ылабын, дьэ били хаччылаахпын дии. Ты что? Дьэ бардым биир дөйдөөбүм хаччыта кошелёкка ох болон кэлэн. Оннук бары бары балыам. На самом хаччыланныбыт дьэ дьэ дьэлэгирбит киирэн бара били добрайбыт.

Мин онно оҕом биир илэ аһаасына эбит уола сылдьар уолум дьэ бардыбыт дьэ басыма били куһаҕан ыарыбыт иннинэ дьэ кырасаабыссаба мостомо басыма барталаатыбыт арай билиэн хаатысылын көрдөхпүтэ уай улаханын аһа кырасаабыссабытаҕа эппит сыабыт диэн хос сынаахпыт диэн испит дьөндөлөччү түөспүтүн кытта испит тэҥнээ алаалбыт индиэбит курдук диэн эппикэ маннык уурабыт Билигин кини сүүрбэттэн тахса киилэ быраҕан турар, уне суставные болезни были маннык кыратык маннык буолан эрэр этэ. Аны варикозтаах операциянах ааспыта, аны жировойдаах, бile эппиккэ дылы хараҕа линзэ, хараҕа мөлтөөх, ночной били туохтаах били туохтаах хараҥарда да көрбө, барыта бар. Билигин кинини көрөн бараннар бар сөҕөллөр.

Атаҕа наһаа ныргата, били мин массаж оҥорорбор, өймөкөөҥҥө тиийэн оҥорбор хаан бастаан тыбыс-тымныы этэ. Атаҕа уонна били хаанынан эргийиитэ куоҕа биллэр. Уонна били компресс турарарбар икки атаҕа биллэр этэ. Бу ырыыга баран бараммын иизаны иизиибин. Мама мама туга үчүгэй мин мамам били хастыы түөчө. Олю мин мама мэдде баҕай барахтаабыта мион били мама кутуга хастын. Мама утун көрүүгүнэ биире ваш вообще вообще

олордохо эне маамам киирэн кэллэ дьэ торуоската маннык маннык уонна дьэ сииммит аҕай он и көрөммүн хатык соһуйдум вообще здоровый бежит грубо говоря сүүрэлиэ торуоската маннык уонна били иһэн ыйтан туалетыгар сүүрэрим онтон туалеттаан тахсыбытыгар этим мамата просто маннык гына басим диэн хымайнаан торуоскаланара ким бутта диибин оны Ээ, да, оторостон ханна тели. Умнаа биэрин сороҕор торостон. Оммут просто киһи мышлениета боллаали. Инэ гына киһиэхэ саахара мин саахарын сэттэттэн элбэҕи көрөр оказывается инсулитная была. Биирдэ да бу икки хылы быһа уже аттыһабын хэм ийэтин кытта биирдэ эми көрөр үппүн

эконома диэн мощность үчүгэй буолар мотора ыраас буолар уонна арыыта иһин тохтуур но ее нужно пользоваться часто или постоянно оччо биллэрэн иһэр тупсан тупсан иһэр буоллаа дии аны таблетка быһыытынан урут топлива дар диэнинэн биллэр жидкэй этэ ону дальнобойщиктар имели куталлара неудобного тымныыларга ин ол иһин аан дойдуга барытыгар маннык элбэх киһини ылаары биһи киһибит эрдэ өтө көрөн таблетка оҥорбута

Дьэ саамай тапталлаах аспар кэлбит. Бу аһы киһи Самараҕа кыдьаараммыт илэ харахпытынан заболдугар хайдах оҥоһулларын көрөн кэлбиппит. Оттон каакыса биһи сахалар буоллахпыт дии. Бартын тутан хабан сыттаан, билэ эппикэ кэпсээҥҥэ кэпсииргэр например заводун көрдөххүнэ уже Илэ хараҕым атын буолар буолла дьи завод директорын кытта билсиспиппит биһи сахалары убаастааннар даҕаны или чисто случайно бастакы биһи кииппиппит завод көрүүтүнэһэ барыта стерильнай как хорошая лаборатория барыта билиҥҥи аппараттар тураллар били кодовай температуралаах буоллаххына ол заводка киирбэккин потому что аана алылыбат Сразу температураҕа бардым бүрүөккэлиир грибин иин буолла оны ыппат. Биитин билээ эмис соннук эт. Үсөө баар бороста быраас сканирование сканирование баа болан аастыбыт сэ. Ол кэнниттэн бу мантыктарбытын көрдүппүт. Они они тус-туспа продукцията келеребит, ол кэнниттэн лаборатория бир анализтыыллар, ол кэнниттэн вкусно. Они жидкие. Это как космонавты аспытсы. Бу мантыкан, ага, бу мантыкан, например, биир киһи порцията диэн, хэ?

Субуоҕа сылдьар дьоннордооххо, соҕотох ийэлэргэ, соҕотох оҕолорго, которые били, били оҕолор били, үөрэнэллэр, сана олох рекомендую всем эту продукцию. Аны второй момент я рекомендую людям под 60 и выше эту продукт, потому что тут есть наш продукт Битабрейн, андой дуга Японияга исследованиянан олох билет хаамыы үчүгэй тугун ылбыт итэҕэлин ылбыт продукция баар манна эмиэ онтукаҕыт эһиги туоххутун кырдьар өйгүт санааҕытын иджаһадьа деймини куһаныырын билемей бүтэххэ туох дэн Оны кутыгына то билгинник биир подругам хотуна оҕонньоро мааматаһа хэттоот үстээҕэ Этте он биһигэр тиийэн уже он буут. Биле хоҕотох олорор буллаади. Оҕото барахтаабыта иннигин анаат наш үбөт. Онна хоҕотох олорор кырдьаҕастар наһаа түргэнник итинник болаллар эбит. Били соҕотох суя. Һэ, ол иһин я рекомендовал ей этот продукт ылбыта. Хотунон эден было, это он это же совсем молодые, не 80, не 90 было. Олен бу продукция наха рекомендуйдум, мен, например, барыларыгар уонна ночной сменалаахтар хас эрдэ кэллигит после смены за час до сна химир утуйан ылар боллахтыкки утуяҕыт икки да час утуйан ыллаххытына просто ботрых турук например иногда по бизнесу утярымын үстүүн час утуйам допустим два сплю уонна маны иһэн бара утуйабын четыре пять уже стою и бодренькая вообще не чувствуется усталость onu күнү баһыйдьата например ити ити түбүк

Ити курдук онтон састаабар эппиккэ дылы киэҥ-куоҥ састааптаах бу буолу бу састаабын оттон бары көрөҕүт бар да бар все витамины все смесь актин витаминов экстраты овощын фруктан онтукан мантыкан бар да бар манна но ити именно туга дьиктитэ диэн били биһи например бэйэбит натуральный отоннорбутун иһин брусникабытын моонньоҕобутун сиибит паттык оҕурсуубутун помидорбутун били тустаан барамы сиибит уонна били эһиги тустаатыгыт даҕаны хэп вообще аскытын тустаатыгыт даҕаны она уже не натуральная бүтаа уже ол иһин ити мариноккалаабыт оҕурсуубут помидорбут иһин уже туһата хуохта лучше тоҥортаан диэн били

Киир буоллахха дии. Но представьте, если бы Эрманы сервитин болар, бу манна ол сымыытын болуктааҕар ол алаадын болуктаах баркаба манна сыалай бу манна баппат ас только били доза үчүгэй баадык оҥоһуллуб буола билиҥҥи техниканнан уонна манна киллэрэ өлөрсөр иннигэр наһаа полезно бу ас бу ас кытын сии сылдьар буоллаххытына например манна культура үлэһиттэрэ баар була олох айаха бунаата

наһаа сөбүлүүр биир оҕо баабынна үрэх ыарыахтааҕа ол оҕо мааматын кытта кэпсэтиэм этэ она очень больная была ол оҕо ону кытта подругата аҥардаһан сиэт сиэттиибин ол кыыска потому что бу мантыкан били шоколадын эрэ көрүмэн есть гидрокверцитин в основе плюс сүүйүөххутугар Плюс мантыкаҕытыгар пребиотики баала, то есть ис органы ылаастык. Оҕо билигин пицца оннук маннык сир ис органа гастрите барыларыгар бар. Даже эдер оҕолор бар. Оны бардын наасыр. Ол аата эһиги столовойга, конечно, столовой ахын куһан делеппит, но столовойга ахатыктааҕар мин онна бэйэр оскола ахабат, манан сир. Тото сылдьар кинем истибиттэн уһаабыта, алтыс эрэ кылаас, сүһүөҕэ тохтаабыта, тыыттына ыалдьарыта. Билигин онтуката суох, потому что бу аһы аһаан били сүһүөҕэ уһааһынныгар иһин тохтуур эбит онно сылдьарбыт. Ол иһин наһаа полезный ахтардахпын диэн. Аны бу маны оҕом ким кыра уолум алталаах ким кэлбитигэр саҥа дьылга кэлбитигэр билиги саакка сыддьар буоллаа дии декабрь кэлбитигэр арай Коньукулбут буолла уонна барыан иннинэ били күөмэйэ тохтообут, сыынтаммыт били ыалдьаары гыммыт. Аны маны тутан көрбүппүт температура загорами диэн. Ээ мин биир батончигылан биэрээсим шоколад сиигин диэ, аа сиигин диэ, шоколад сиилэр буолла. Тиэстэр хассыырды диссертиэрит тур, вообще нету синдроматтар. Онно өкпүтүм бу батончигы. Наһаа чугуй батончик оҥорбут edi. Бастаан кэлимэ киһи тохтуур били

Бу манна батончиги дьэ барыахтаахпын ол заалга. Батончикпын тутан бар барыларга. Амсата ол кэнниттэн клиент оҥорон буоллаабыт да барыта туохта. Олин бу батончик олох наһаа үчүгэй продукциясы. Аны бу Кристина Ивановна кэлэддибитэ ким көрбүтэ ким көрбүтэ вот вот такая она была приставки аны ити Кристина Ивановна результата киһи сөҕүөх

Организация выделила отдельно от всех билет. Аны ковида, да, ковид кэмигэр ыытыытыттан аны кини аны кини бу туга хуох щитовидная железа щитовидката хуох это уже синдром гормонов гормоҥҥа олорор киһи щитовидката хуох киһи гормон олорор аны кини гормон наша испэт бу репродукцияны сылдьар

Есть продукты. Маннык дииллэр дьоннор биһиэнэр бары хайдыыллар бээлэн продукция. Все компании будут хвалить свое. Конечно, это должно быть и так. Э? Мин да бэйэм кем хайдыы боллаан батта. Э? Уонна сразу скажу, чем отличаются наши продукты. Бады, любые бады, любые вот эти, их э, сертификат дается очень легко. Барларга. Тох коннот надо того. Э? Бары сертификаттаахтар, бары дьэ оннук маннык һэ. Но клиническое исследование именно маннык институт онкологии, институт хирургии, институт микрохирургии ааспыт уон сылы быһа дьоҥҥо исследуйдаммыт продукциялар биикки тарбахта баттана. Һэ? Оннуктары аптека таһааралар. Ити ситромоҥҥут, ити эмтэргит бары Дьоҥҥо буолбакка, исследование ааһан бараннар атыыга таһаараллар. Здравоохранениеҕа разрешениелаллар. Россияҕа разрешениелар аан дойду оҕолонор ньаҕай буоллаҕа дии. Не дай бог оҕолонно тиийэммэр кимэр бile. Есть же еще продукты, которые кэнники побочное явление оҥороллор. Аптекаҕа атылана турбуттар бааллар дии. Ол иһин биһиги продукциябыт именно отут киһини ылан бараннар биир диагнозтаах дьоннор сахарна диабеттары ылаллар. Первый, второй, третий

Хаһан тохтуугун ыйдаҕа? Билигин это Манна зависименнар кама куда зависименнар. Мин аһым итиннэ илиэ буларбар хаантыйда итиннэ мен этием эти вопрос туохта дикай бопотан нормально это вопрос касаемо всех Гитлер сикинна бу аспыса. Мен мен бу аска мен бу аска эпикал сүй саспардалы аһы Потому что я хочу быть бегающей бабулей, э? Они түһэйаалан баран били извиняюсь, да? Дьон көрүүтүгэр киириэхпин баҕарбаппын. Это, это мое мнение, э? Ол иһин мин правильно аһы көрдүүбүн. То, что я сейчас кушаю, до этого кушала, э? Мне, мне привели 90 килограммов, Мин оҕом үс саастаах эрдэҕинэ маамата уже биэс этээскэ сатаан тахсыбат этэ, тогда мне было, извините, 37 всего лишь лет.

Эмиэ истибитим нормально. Женскэй бар, естественно, полив, оннук-маннык баар буоллаати, как у всех нормальных женщин диэн ааттыыбыт. Как без этого. Билигин ону эмтэнэбин уонна саамай ол тас көрүнүм диэн доруобуйам диэн буолбата самое главное бу оҕом биир саастааҕар ханаа көрү если мне 50 будет и я буду вся больная денег не хватит

Хэбилээҕим уужу. Табахсыттар баргын. Баргын. Ну, куһаҕан ону диэбэппин, це барлар да, бааллар да. Это все зависимость. Но самый главный вопрос не в том, что мен зависимым болбақпын да, зависимым в чем где, в правильной году или куһаҕаҥҥа ду.

Ити саамай туох сөптөөх эбитэ эбитэ буолла? Ити кини конкретно биһиэхэ бук диэтеркэрситиини кинилэр эппитим дии дайыта чөмчөөйө булса дакаастаабыт диэтеркэрсии аны маннык диэбитэ ол индивидуутун истибит буола эппитэ биһи продукция любой продукцияны кылга биэрэр буоллахта домашнее животное терге биэрэр буоллахта сиир буоллахтара уонна өссө кинилэргэ көмөлөһөргө это значит говорит натуральный сиддет диэбитэ ди Биһиэхэ иэс премьер ыты быһаабыттар бааллар. Мин ытын бэйэм пекинестахпын, породистай кыракый. Ытым ити жидкай туохтарбы манны кутабын, оны маннык саланками сиишпчи. Ол ата это говорит о чем это натуральность. Дебардыбыт дальше барабыт. Бу же продукциялар бу декали. Микрации бардым манны көрдөрөммүн этиһэ. Бэйэм Бэйэм хаан бастаан бу гидровитины кытта уонна Т-98 буолан турар. Билигин сөп атаак эрэ гипротектор этэ бу маннык этэ. Билигин Т-98 буолан турар. Улучшенная гидрокепситин һэ. Бу манан саҕалаабытым мин һэ. Во-первых, бу, бу основа базы, бу манна, как говорится, гидровитин мы сами основа

Аны полиппын эмтэ да сылдьабын, үс таска баар, биир иһирдьэ баар, ону таска баарын кыра. Бу маакка бараммын, өссө клиникабар бараммын көрдө сыл аайы көрдө розалыыбын. Белый Росаһа. Онно тоқты. Оны атын анализым барда чугай. То есть куһаҕан били анализым беребит онкологический бар. Ол барда чугай. Это говорит о том, что я правильно питаюсь.

То есть куһаҕан били ата-хыта тиийэр диэбит стафилококк, грибковый, даже ити грибковай туохтарга араас били органгын иһигэр баар били мууханнан көрдөрөллөр. Ол онно антивирус наһаа көмөлөһөр. Аны антивируһу быат нор ыарыһахтарга берех канада, когда они ыжар кэмнэрэ

Сиэбигэр уктаһыт, маннык уктаһыйдах сиэбигэр. Һэ? Тоҕо уктарбыппын тоҕо дьэр, когда я была командировки, ему тоже 50-10 маннык истээх саха буола. Һэ? Ону я, соответственно, бэйэм буруйдах кыллаан маннык буолуорга аһаппытым. Һэ? Ону аастыкка командировкаҕа дьэн кэлбиппэр ара кэпсиир кыратык не билейдээбит уонна маннык туохтаан төбөтө ыалдьан баран ол у меня гипертоник сүүс аҕыон иккиуска дыл тахсата билэйдита маны маны тардыллан баран аас тохтаабытым диһэ оны били үлэ мунньахты олорон ньиэбинэйдээппы оны ол били үлэһийдэ daar сырыйа қадерди тастан көстүм ол тахсан туран бара аахтым диэбитэ оны у меня спокойный на самом деле человек сэр Вот. Оннук диэн кэпсээбитин кэннэ мин сразу анаан минээн кинигэ сыалай арыйан бараммын этем. Бу маны мой, мой хороший, чтобы я была спокойна, ездила и не думала, что ты с тобой что-то случится. Маны сеп туруктары жан онна сиигин диэбит. Это мужской. Дьээдэ хаам туруктан турар барыта. Бен барта оннук. Ол иһин бу маннык, бу маннык көрүннээх бээтэ. Ким көрбөтөх бу маннык.

норшпа курдук действуйдуур, спасгам курдук действуйдуур диэбит курдук сөп. Ол иһин с ними все это уонна все. Манна бу иккэннэрин Булааннырин уонна инулин. Ага. Аны туох туох ate биһи астарбыт бу бу астарбыт атын эмтэрбитин кытта сииги. Быраас анаатын кытта сиигит туох да буолбат, они побочные не дают, с лекарством нужно. Просто бырааскытай диитэххэ анализы көрүөҕэ, бырааскы иһин анализы утары бу көрүөҕэ уонна тугун эрэ ылыаҕа, били, убирайте. Ага. Оттон телефоннан көрсүөҕэ хорошо. Бар, бар, хорошо. Оны тоқтуубут.

Ага, хорошо. Эс рыллар. Сейчас хорошо. Э? Да, без яхты девочки, а? Ага, коры бу бетабрейн онна омега, бетабрейн эпитим курдук. Манна короче бетабрейн бар. Бетабрейн күлен ага үчүрү. Бетабрейн басшы бары олох истин. Бетабрейнен ол турар, манны көрүннэ. Буланы ылабыт. Бу биир атыыга өссө баар эбит. Бу витамин, бу витамин тугу оҥорорбут һэ? У нас есть вот тут одно орган манна. Орган бар, һэ? Оны кылдьаҕа, оны бу мантыкаҕытыгар манан бар. Эс у вас тут болит? Хороҕор төбөҕүтэрдэ манан элдьэр дии. Кэтэххитинэн элдьэр. Это значит ити органҥыт пострадания. Аны ити органы били урут ото бары спортсмендар өйүн болоха мээттиидэ били төбөҕөр кэлэн түһэр, охтон кэлэн түһэҕин оны сопрезение ылаҕан дии. Ити барыта ити органытын кэнники биллэр возраст дэһэ. Ол онтукаҕытын сайыннарар, ол онтукаҕытын эмтиир профилактика альбо продукция. Именно бу орган орган бары

туохтаан ыллын диир били кыратыгы дьан ыллын диэтэһэ но билигин наһаа үчүгэйдик дьабын диэбитэ мин сиигит диэтэҕим аһыыгын аһыылыккын үчүгэй баат тохтоһө уонна эһэн илээхпин диэтэ тахсан киирэрим үчүгэй диэтэ уонна олох памяттах олох үчүгэй памятах билэрбиккэ дылы вот аһыылыккын диэбэтэһэм атаак наһаа астынна уонна наһаа сэниэһин ыллын диир Ону этим сайын кэлэрбэр, халлаах ылыйда кэлэрбэр көрсүһүөхпүт дөсүлөк көрсүөх хаама оннук оннук тиэхэ. Онон уже настроениялааҕай көстөрө бити курдук. Үчүө баар результаттар эһиэхэ эмиэ бааллар ньурбаҕа. Уонна Омега, Омега уонна туох Нинулин президентский набор турар. Президентский набор диэн утро вечер батончик, омега-уоны ньыылы, ити комплексы, ити самое базовое куһаҕанна. Каждый человек барытыгар дьиэҕитигэр ити буолуохтаах, ити комплекс, ити очищайдыыр, ити организмҥытын ыраастыыр эрэ буолбатар, барытын кына сүһүөххүтүгэр тиийэ ыйааһыната тиийэ түһэрэ. Ыйааһын түстэ да сүһүөх ыарыыта түһэ, соққуна. Һэм ол баҕас билэр иһитти. Буот һэм инне гынан наһаа чугай итини омега-ны черный акула били быарыттан ололлар, они били онкология клеткаларын сайыннарбат.

Красная Волчанка диэн ыарыга. Эдэр, эдэр отуттан эрэ тахсалаах, эмискэ турбута ханнаах болаах дэһэ. Она не знала. У ней клетки касыбла. Она билэр иккитэ төрүүһүтүбүтүгэр хаан путтара. Уонна ол клеткатын уһуннарар күн уота. Биһи кыгын бу биһи айылҕа курдук дьоннору. Биһи айылҕа олору көрсейна. Дьоннору да булун айылҕа олору. Ол ат у нас четыре сезона, год. Саас биһи ууттан барабыт, сайын биһи дьэргийэбит, күһүн тутуохтубут, кыһын утуйар организммыт. Онно представь, тиммыт теплые края барабыт, утуйа сытар организммытын эмискэ соһутар. Мин, например, болико Эмискэ бағайы саарын бастан мен омкитигер барарбар, это было март етер, ол онно Дитинэн биһаҕа уһуктан эрэр буолла дии. Онно тиийээт, хомолуоттан балига «Хуу, итиини хаайда!» дири сайын олох. Нааттык аш мин даже бэйэм соһуйбутум итиититтэн. Оттон организмҥын этэ да барба. Этэҥҥэ тутуту, этэҥҥэ сылдьан кэллим, онон билигин туда не стремлюсь, билигин саха сирин кырыһыалайар диэн мнениелаах сылдьан сөп. Вот

Ол маннык этэ розалиябыт бараххаммыт сыыһа. Икки сыллааҕа дии бу милициялар күннэригэр бүттэ. Онон бу розалиябыт красавысса итинник ыһыддьан баран бу билигин бэйэҕэ көрөҕө туттан илэ хараххытынан хайдах кини Тупса, хайдах кини Далее бар болбут миэхэ. Онон давайте кини хатыл берекке кини бээтин результатын кепсияға уонна кыратын бээтин дьонноругар дойдулаахтарыгар бээтин баҕаһанаатын этиэ диэн мин Розалияға тыл бермин Розалия кытаахтын. Чэ, кэпсээ уолу. Туох сиэн этиэхпин баҕарар. Хороший ити Елена барытын кэпсээтэ. Онтон мин холобура улаханнык эбэрим суох гынан баран, мин чисто бэбинэнэр кэпсиибит. Э, то, что я прохожу по сей день, на сегодня.

Первый инфаркт у меня был три года. Маҕан өлөрөгөр наһа переживайдаан уонна олох кинини наһаа арыырылаабытымиҥин мин маамам өлөөтөн кытта мин уже аайахпынан баран балаһаабытым. Уон төрдүс көлбүтэ ыһыах онно ыһыах буолары вот ол оннон мин ыһыах бастакы күнүгэр ыддыбытым онно уже ыддыбытым он уруубар уруубар олорон эрэн

Отуппуттан тахсан бараммын, в тридцать три года у меня не стало менструальных циклов, вообще исчезло, эп сүтэ хаалбыта. Ону боллаҕына мүт көрдөрөбүн, эҥинниибин быраастар онно туһалаан тугу да эппэттэр. Я ездила в Якутск, тоҕо буоҕу, эҥин диэн диэби курдук

болезненно тугун да ыайдыбатта нарушение бара сылдьар нарушение обмена веществ в организме уже идет полным ходом онну сылдьаммын мин буоллаана чэ ол отут үспүттэн онну сылдьабын ким да билбэт Мин түөрт дыл мардылы буоллаҕына, олох мини. Э, минимна сая дебут киһибин хәптер. Туохта кис телефон, на подгубка, туда-сюда. Он там буоллаҕына, он только им укуах буола киирэн барда, я уже постепенно начала набирать вес. Олох, пух, олох. Вес набираю, набираю, набираю, и все. И с этим я жила около десяти лет. Уонна олордум, ол кэнниттэн эмтэнним. Саҥа биллилэр. Эдием Аля кэргэ э уолун эдием Аляна Самсонованы бары билэр буолу ол кинита терапевт врач Татьяна ол мен где бурон халан асмалан балыга кирбитим кэнне Пятероза, а почему вы такая полная, Давай я вас проверю, типа,

Ол ол иһин буолла мин гормоҥҥа уже гормоҥҥа олорбутум ыраатта ол иһин ити гормональнайынан сылдьабын. Ол сүрэхпин буоллаҕына ол кини үчүгэй аайдык ыста дьэ туох баар уордаммын баргын иһэрэбит мин сүрэхтэнним мин буоллаҕына панкреатит, бүөр, мочекаменнай туох телонефрит туох органҥа киһи ыарыта баары мин барыта органым бүтэр халды сахардаахтара венныктынар эбит сахар поражает все органы даже щитовидкой диэбитэ точно барытын сиэн кээһэр эбит

Чэ бу кыһыҥҥыбар бэлэмнэнэн балыыһаҕа киирэммин эмтэнэн таҕыстым да кыһын этэҥҥэ туоруур буоллум. Аны Һааска дылы иэннээхпэ көрсөбөр да кэпсэтиибит барыта иһитинни. Далеко ходить не буду, но это все касается, я знаю. Онтон боллаҕына бу оҕону мин көрсүбүтүм инньэ болырдыт да ити алтыһын болобут булар эн оҕон аха оҕом диэн ааттыыбына

Туох даҕаны очоҕоһуҥ наһаа хааллахтаабыт сиэтилэ, билим ыйааһын, бүтүннүү чэ маннык кэл. Все, это он буоллаҕына ол иһит буоллаҕына ол мин тахсан киирэрим хааҕым диэххэ буоллабыт. Манныга яннаан кэлэрин эбит ол иһин мин ыйыынан он бести онну күн бол

Күҥҥэ минуттан тахсаны итэбинэ барытыттан уонна буоллаҕына ол бас били аллергетигиҥ буоламмын куттанар этим наһаа куттанар этим эрэнэн иҥин диэбикут онтон уже напроповой уже билли бу кадровтинка олаата мен аллергиям буола эбит итинникке диэн буолла иһэн киирэн бардым уонна я уже начинаю результаты брать

Саҥалыы ыарыым көрөн киирэн барда. Пух! Өрө көтөн таҕыста эрдэ. По сей день есть у меня. Оны боллары тохтообокко эрээри иһиэххэ наада. Тоҕо диэтэххинэ бу балар буоллаҕына ыарыыгын именно буланылар эбит. Бэп тугунугай диэрин буланылар эбит. Уон он тукайгын кыратык бэргэтэр.

Уонна мин өйдөөн кэһэн, ТТГ-бын иһин олох били хроник буоллаҕым дии. Ынырык пристубум миҥинэн бэҕэбэп буолан мин ый аайы миигиттэн бээлэри бырастар, ый аайы мин анализ ааһабын оҕолор. Ол тоһук наһаа таһы диваппыт. Он, көрдөхпүт нэрэ будобдоровайым курдук бумбатта, это не хрена, это одна. Бэйэм позитивнай буолам дигинен онто ол эми үчүгэй бэбиттин эми өрөбүн бу бар миигинен тээбит онно бу онна Лариса бар иди хэпте Ларисаны бээх пилатта миигин

бөттүм эрэ бөттүм үчүгэй бөттүм испит курдук ылам билет маны обычно кожаҕын ыйдарбат да тас өттө тас өттө ыйдар курдук иһиэ буол иһинэн буолбата вот уонна шоколадын диэки шоколадын кубатаҕын эҕириэн атаҕым ыддьах кирит өссө олохто билбэт этим кыратык билэр этим но умнан кэс

Ата билигине тэҥнэбин ити бу сакалааппыккын. Вот так. Хоть хоть давайте. Аны туран өссө биир бу Омеганы мен уруккуттан иһэбин. Омеганы болларына ити Жиркова диэн кебетей

туохпун көрдөрүөм это били гепатоз печени вот этот у эмиссионнарга барбытыгар баар ди оны манна быарым котокону тутуннахпына болла кыччаабыт э аха кыччаабыт иһим хыҥнаабыт урут олох маннык өрүт кубускутан инди били дьаабыт ди аха

Тогда таковой, мен приступпун онно дьиэбэр холобура скорай кэлэн баран мен обычный эбин мен барбыны дьэһит дьылым скорая помощь моя хахам баҕарар сразу киирэ энтиссэти бар маны пук гынар өттөөнүн уже билэбин уже оттоҕун Ол буоллаҕына скорай кэлэр дылы иһэбин эмпин, онтон скорайын кэлэн баран мин балыһаҕай дибэххэ эрээри диэбэт түһэрбитэ. Онтукайбын. Ол аата буолла это успех. Для меня. Почему? Потому что мен, миигин уже нарайт дибэтэ.